Аннан соң әкрен генә барам, кроватны капшыйм болай, сүтелгән күренеп тора. Утырсам, гөмбердәп төшә бөтен ни. Янә әкрен генә аны җыям. Урнаштыра. Туфан моны бит иштурычларның берсе Туфан.
Миргалим. Или Миргалимме? Юк, Туфанның да бар иде андый ни. Туфан андый инсерок атлап тормыйдыр я. Шуннан ни, мин әкрен генә җыям, менеп ятам. Бер сүз әйтмим, бер сүз. Ятам да әкрен йокыга да китәм ахрысы инде теге. Әй, болар баш... Ну, бул кызык булмады. Бер сүз дәш. Кызык көтеп ята. Туфан турында тагын бер нәрсә. Менә бер кайткач, без күп эшләгән идек икән. Бер хәтереңдә, Нәҗибә, син өйләнешкән идегез микән? Туфан безне авылына алып кайтып китте. Ач, бә- бәрәңге юк. Ул Шундый ра- Әхтәм, кармаган ул. син, мин. Әйе, әйе, менә бергә кайттык инде. Шунда аларда э, т- нитеп куныкмы, Антоновка төшеп кал.
Антупкада чып калып, берәр капчык бәрәңге күтәреп, алып кайтты. Ул аның ту- туфанга үзенә эләкте анда күбрәк ди. Ул безне уңайсызлана, диге безне ни алып кайтты монда, йөргән ни юк ди. Менә Шушындый әйбәт яклары да бар инде. Авылга кайтып бәрәңге Оештыру, шунда бәрәңге дә яшәп китерер өчен. Ул бит зур нәрсә бит ул.
Юмарт, юмарт иде инде, юмарт. Ужас.
Лан, сез бик матур сөйлисез. Мин дә бер-ике сүз әйтим. Әйдә, әйдә, әйдә, килә. Менә шундый хәл булды. Без менә Ватутинда Бергә тордык, Нәҗибә торды, Туфан бер бүлмәдә. Азгар Ринаттан торды, Равил бер кечкенә генә бүлмә генә алды. Аяклары, аяклары эт бүлмәсе янында. Коридорга чыгып тора. Дүрт метр ярым. Ну, и мир мир торды. Ну, без бик тату тордык. Менә бер без как бер гаилә булдык, шулай бит? Әйе, әйе. Анда условияләр булмады. Э, Менә э, бер э, грек. Газ булмады. Авыл пич- җирсендә авыл Әйе. җирсендә. Әнә Ну, шуңа күрә шулай булгансыз. Әйе, на, ну, Менә бәлки, кайган чагыбыз бәлки, булса. бәлки. Ну, без правительственный Су- өмәдә яшәгәч. Суга без э, урамга чыктык, туалет тоже шундый хәл булды да. Но без бик матур яшәдек. Менә шундый авыр вакытлар булды, но без түздек. Түздек тә бер әкерт кенә, әкерт кенә

Түздегез, кеше булдыгыз. Менә театрда сез менә беренче урын аласыз. Туфан безнең вообще уникальный кеше булды. Менә мин аны бик тә хөрмәт итәм. Мин без соңгы тапкыр больницада яттык. Сез теге коридорда, без бу якта. Теге башта, без бу башта. башта. Вот, ну бераз йөрештек тә, без чыктык бер атнадан. Сез алып калдыгыз. Ну, озак тора алмады. Ну, ну мин это, нота әйтмим начарлыкта. То, что у меня йөри, йөри, йөри, шундай йорт алдыгыз. Менә туфанга бик зур рәхмәт. Ну, видно, судьба. Менә, менә туры, туры килмәде монда турыга. Ну, менә Шундый зур след калдырды. Әйе, бөтенесе. Әйе, да. Менә сезгә
Урысча әйтәйте. Юк, юк, әйтмә. Әйтмә, әйтмә. Молодец.
Урысча белми бит ул. Юк, дөрес, дөрес. Мин уже оныттым урысча. Нәҗибушечка матуркам, Альфиюшечка. Матур гына, әйбәт кенә Тырышыр, тырышырыз турыда монда. Потому что монда бөтен әйбер туфанныкы. Вот. Менә минем шундый зур сезгә рәхмәт әйтергә телим. Чтоб сез менә бергә, бергә матур, матур яшәгез.
Озак кына. Рәхмәт, малай.